Ani wula bilichinnima yi ku lahi pɔhi zuɣusima o lana ka Tɛhaku kahi ti puhiri mabiligu zaasa zuŋɔ Tɛhaku kamina zaɣibu ŋɔ ni ti ti teei taba to domi sali ni nyɛ tawuni maa n-dihi tabili ni sokam zaasa ŋun nyɛ Dagbana tin yɛli tɔɣ'shɛŋa nyɛla o nani pun wum shɛli amaa ka leei tam ka ti kana ti ti tiiga. Zuŋɔ bɔɣu ti kana n-ti tiiga. Ti yɛn kamina ti yɛli Dagbam do bihi yɛtɔɣa ka ti yɛn yɛli, A yi pa Dagban do bila a kana nyin gari ma. Ti yɛn kamina ti yɛla Dagbanli puuni bia m-mali baɣa yuli ka kɔrigi nuu ka zaŋ nuu maa bahi ka o pibiri chaŋ ti dɔni shɛm. Ayubu ni niŋ bee Ayubu ku niŋ. O ni dɔni shɛba maa, yɛla na beni, bee yɛla lan kani yaha? Di yɛtɔɣa ka ti kana nti ti kahigi ti a. Tim ka a mali ka bahi nuu maa? Bumbo ka a niŋ ka kɔrigi ni o bahi ni o pibiri ka a nya nya a ni yɛli yɛtɔɣ shɛli maa din tum bee di ku tum? Din ka ti kana nti ti kahigi sɔŋ a kpaŋmaŋmaŋa ka a nya ti vidiyo ŋɔ din naabu M mini m ba piri di ŋɔɣu doo ŋun ka n-gahi nuuboli ka o kana zaɣ ŋun ti a ti tɔn kahiga zaŋ tiŋa n-zaŋ ti a. Di zuɣu m ba pira ka yiŋ bɛwula ka soli jɛlinsi lan bɛwula. Salo maa nyɛla ban bɔhiri biɛɣu kulo kam zaasa ni bɛ nya ka bɛ yi mali tiŋgbani bee a'a baɣ yuli bee bɛ tooi nyari ka bɛ kɔrigi nuu ka zaŋ nuu maa bahi daliya din ni daliya din leei n-wuhiri ni yi kɔrigi nuu nyin bahi nuu maa. Ti don nya ka shɛba yi kɔra ka vuli nuu ŋɔ boobu yɛn bahi o ka so n-kɔra ka zaŋ bahi daliya din ni daliya din puuni ka di simsi ni a kɔrigi nuu ka bahi
o. ka yi Naawuni niŋ ti ka tari. Amin.
Eh, a kana ti lihi ti yaannim maa bɛ daa dii bɛ daa tɛhiri pam. To, bɛ yɛli shɛm ya bɛ daa tɛhiri ŋɔ, bɛ daa je ʒiri bɛ biɛhigu ni, bɛ mi daa je zilisigu. Di zuɣu baɣa yuli ni o ni duuni shɛm. Dina n-wuhiri dilani maa bukaata maligu ni yɛn chaŋ shɛm. domi baɣa yuli taarimi baɣa yuli taaya baɣa yuli maliŋ deeya baɣa yuli bi dee noo maa dolibu puuni ka bi daa zaŋdi baŋdi li ŋun maandi tiraa ŋo o puu piɛla bee o puu bi piɛla dinni ka yi yɛn zaŋ baŋ bee noo ŋo dolibu ni dini ka yi yɛn zaŋ baŋ ŋun kuri tia ŋo tiri ma ŋo n mini o sunsuuni o nabi kahigi ma Di yi niŋ ka di nyɛ dabara ka a bɔri nir sani, ka kana ti puh o bee a dol o mi saha shɛlikam, ka o ti yɛl a yaa bom bini yaa kaza ka bo bini yaa kaza, bo tii bom tii yaa kaza ka bo tii yaa kaza, din nyaaŋa ka bo no ʒiɛ bee kuura ka bo no piɛlli, lala no piɛlli ŋɔ n yɛn ŋma o mi bahi. Lala nɔpiɛlli ŋɔ n-yi ŋ-ŋ o bahi tia maa puuni bee n-yi ŋ-ŋ o bahi ween pɔbirimi. Pɔbiribu maa puuni ka n nya nya m-min a sunsuni tia maa shiri n zani tuhi ti bee di ku zani tuhi ti. Lala zuɣu bɛ daa yi niŋ ka a bo lala na o yi ti ŋma nuu maa bahi, di zooya ka o pɔbiri ti yɛn dɔni ka dɔni o nuzaa zuɣu. O yi dɔni o nuzaa maa zuɣu. Lala dini ŋɔ, di wuhiya kadama dee a mini ninvuɣ so bee ninvuɣ so ŋun kuri tia ŋɔ tiri a ŋɔ, a mini o sunsuni daɣiri na beni. Din mi chɛ ka daɣiri beni ŋɔ wuhiya, nyin ninvuɣ so ŋun kpe o maa, a kpe o mi ni zimsim, di zuɣu gba zaa bi di bi tu ni o gba kahigi o maŋ zaŋ taai. Lala zuɣu hal o ku lahi ti taai di malibu biɛɣu yi ti neei nyin bom di bin kurigi bee di bin bɔra. n zaŋ labi ti paai kpɛm maa ka o mali li. Ka tia maa na kuli nyɛ yi zaa tia, ka di wuhi ni dini ka o daa kuni ti a maa, a mi gba ni tooi mali li, amaa noo maa ni daa dɔni nuzaa maa, di wuhiya ni a na bi je mɔɣu paai. Dinzuɣu di malila bukaata ni a zaŋ lala nuu ŋɔ bee n-nyɛ yi ti kuli baŋ buɣim goli zaniya kamani ti ni kuli labi buɣim shɛli ka ka di gari ŋɔ. Di biɛɣu maa yi neegi, a yɛn bɔla noo maa zaŋ chaŋ ti ti a lala kpɛm ŋɔ. Ti tia la bɔri nu kom bee ti tia la bɔri ʒim, ka n zaŋ nuu o na ni nti zaŋ ti a ka a zaŋ mali n-teei ti tia maa yɛla, ka kpaŋsi o ka o lan labi doli ti. Di saha ninkurugu maa ŋun yi deei wombaŋ naan daa zani zuɣusaa zuɣusaa ka mi a mii la, a je ni a ti ʒini tiŋ ka darigi li ka di chihi. Tia maa na nya di tuma bee a na bi nya di tuma, noo maa ŋun dee yi dɔni la, a di ʒiya ni a ti nya di tuma pɔi. ka naan pa bosoli mali li. Pam beni ŋun ni yɛn dila tim ka ʒiya guli ni o ti nya tia maa tuma ka naan mali li, ka tia kam m-bɔri lala. A nya a? Di mi niŋ daliri ka di nyɛla noo maa dolila o nuzaa zuɣu, eeh, o nudirigu polo. To nudirigu polo ŋɔ ŋuna din wuhirimi ka dama di a mini o sunsuni hal pi n-na m-beni, o na n-lan labi pahi a tia, bee o ni labi wahi a tia maa daashili ni nyɛ shɛli. Di zuɣu a yi bi zaŋ kpɛm maa labi ka kaar o, a ti yɛn kamina dahin shɛli ka o yɛla yaa a ti la a bukaata la bee ni daa ku shɛli ti a la. A yi kuli nyin bom bini yaa ka za ni buni yaa ka za, di bɔri li pam. Di yi ti niŋ ka a bɔri ni a bukaata n-ŋɔ bee a ti bɔri ni a zaŋ yɛlli n-ŋɔ kpali, nyin bom n-ŋɔ ka bo n-ŋɔ zaŋ pahi li m-bahi n ti li. A yi nyam ka tia maa taai ka a yi bi mi ka o ni tooi shɛli ka o ti pa niŋdi li, a nya a Din nyaaŋa, di mi yi niŋ ka di nyɛla nuu maa pabirima nti dɔni ya piɛliga, di wuhiya ka dama di aayi a ni chɛ o saha shɛli yuuya, o mi gba zaa ni teei a tabili saha shɛli din niŋ dawoma. Dinzuɣu aayi a mini o sunsuni zimsim kani, o ku saɣi ti a tia maa ka daɣiri ti beni. Dinzuɣu noo yi ti dɔni lala, a yɛn nyami ka bɛ yaaya ni a gbaam o ni a ni lan chɛ ka o dɔni luɣ shɛli bee ka o lan lia wuhi o yi ti dɔni ya piɛliga yi bukaata malim maa, to amaa o yi lee dɔni lala, Bɛ lihirila nuu ŋɔ noli polo, di zaa yi tuhi zuɣusaa, tɔ di ŋuna bi bilan bɔri gba ni di lɛbigi. Amaa di yi niŋ ka noli ŋɔ yi tiligi kpa nuzaa polo, di na wuhirim ka dama di a gu shɛli a ni sɔŋ kpɛm la sani la ni guli maa pɔra. Di yi kul dɔni nuzaa, gu shɛli ti ni sɔŋ la di guli maa yɛla ka nuu maa ŋun yɛri maa ni o ti a li ka di pali a yi ka tia maa ti ku niŋ fo waɣili ka a ti dɔni yɛliga. Bɛ daari a mi, bɛ tuhir a mi, aayi, di kari ya ni a ti dɔni yɛliga. Dimli ti yi yi kul nyɛli bee aayi saha bukaata maa ni.